Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Ferrara Casa, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Mattress Collection, Kimbo, distributed by Farsons Beverage Imports Company, Pizza Hut, Valletta Glass, Mayoka Spas,

Kylie Coleiro! Welcome, grazzi tal-li ġejt. Grazzi inti tal-li stedina. Mela, Kajli, inti um, brand new mami, tajjeb. Eżatt.
Um, kantanta.
Eżatt.
Eh, palissa għadek qed tistudja u studjajt, spiċċajt il-masters. Studjajt, le, studjajt, bdejt bil-ħajja diploma l-università, mbagħad komplej bil-masters u għedha l-aħħar sena. Fil-business, tajjeb. Business management, eżatt. Content creator, u iva, naf li tiddejja, imma msomma. Speċi ta'.
U mara mimlija b'ħafna, ħafna ehm, enerġija pozittiva li kif najdu bil-Malti biex dbiħ tajjeb. Ehm, Dikja, l-ewwel ħaġa li laqtitni minnek għajnejk Għajnejk ikellmuk. Ikellmuk. Taf kif tiltaqa' ma' xatt għajnejk hekk kollha hekk pozittiva ħafna tidher, tidher bniedem allegruża u pozittiva, però jiena minn dal-podcast xi kultant nipprova nuri dik il-persuna mhux forsi dak li jaraw in-nies ta' dak il-ħin fil-mument. Wara kull persuna dejjem hemm storja. U meta ltqajna inti mill-ewwel għedtli, u kif semmejt hi li semmejtha qisha it's nothing. U inti meta kont żgħira, u jiena din ma nistax nifhimha, Kont tiġi bullied. U jiena nispera li llum il-ġurnata naf li l-bullying għadu jeżisti, imma nispera li llum il-ġurnata hawn naqra iktar kontroll min-naħa tal-awtoritajiet għax jisa' hawn iktar awareness. Għalfejn kont bullied? X'kienu x'kienu jagħmlulek? X'kien jiġri? Ifhimni eżatt għalfejn illum il-ġurnata ma tkunx għalfejn il-persuna għalfejn tkun ibbuljatek, imma fil-verità aħna bdejna meta ngħid aħna għax ovvjament kull min jafni. Sa dik nitkellmu nista' nitkellmu iktar tard. Allura aħna bdejna żgħar, bdejna dejjem fuq it-televiżjoni. U sfortunatament Kont inkun ħafna kritikata minn tfal mit-tfal stess, eżempju tal-klassi, għax inkun qed nidher fuq it-television. Jew inkella, eżempju, meta inkun ġo programm iridu jikkummentaw xi ħaġa biex iwaqqgħuni għaċ-ċajt. Jew inkella safra tant anke homeworks, eżempju, kont inlest il-homework, eżempju, Inqum filgħodu, nasal fil-klassi, nlesti l-homeworks li jkolli tal-lessons, niġu lura mill-assembly u l-homeworks ma nsibhomx. Jew inkella bħala ħbieb jien ma kienx ikolli ħafna, ħabiba waħda kien ikolli. Biex u kemm il-darba ma' din il-ħabiba jekk tqum ma tiflaħx, konna nikkomunikaw biex jien ma mmurx. Biex ma tmurx skola. Spiċċa nkun waħdi.
Huma affarijiet li jien illum il-ġurnata ngħid alla ħares it-tifla tiegħi tgħaddi minnhom għax Għax ma nafx naqbad nagħmel għax niftakar id-dwejja li kont inħoss. U dik kienet xi ħaġa ġifieri permanenti, hekk f'ċertu ġifieri ila dom. Dejjem intertajta u biddilt l-iskejjel li ġifieri u dejjem waqgħid f'din is-sitwazzjoni ta' bullying, ġifieri l-mam il-primarja bidlitieli. Imma mhux neċessarjament għax kont bullied, inbidlet isa sitwazzjoni tal-ħajja tagħna Ehm, li kelli nbiddel l-iskola, għax l-iskola li kont immur ma kienx hemm sekondarja, mbagħad inqlajt mill-primarja, mort ġo skola oħra fejn tajt eżami biex inkun nista' mbagħad immur skola ehm, sekondarja. Imma dejjem sibt? Eħe, dejjem sibt lil min jibbuljani, għax jiena dejjem tifla li nħobb qisni kwieta, għalkemm nidher fuq it-tikkun u nidher minn dejjem fuq it-television għax Hemm ħafna nies li jassumu għax inti tidher fuq it-television inti forsi kiesħa u l-mod kif titkellem. Konfidenti.
Konfidenti. Forsi over confident.
Vent għal umbat kien hemm is-sitwazzjoni ta' meta umbat eh, ħija daħal fil-Eurovision, ġi fit-tilet post, eżempju, bdew għattaw il-posters, dak iż-żmien kien l-invoke il-posters. Kien kont isibhom mqattgħin fuq il-mejda. Ifhem, it's not nice. Qatt li ġieli jisirqu xi ħaġa jpoġġuha eh, fil-locker tiegħek.
tal-best friend tiegħi eh. kienet kellha pocket. U jien dejjem konida kemm hu sabiħ dal-pocket ta' xi il-verità anke jekk nara lek xi ħaġa sabiħa, ngħidlek illallu kemm sabiħa. E, awtomatikament nieħu pjaċir nikkumplimenta. Mm. Ma jfissirx li rrid noħodilek. Mux hekk, mux hekk. Mux hekk. Issa, u kien tettila nibqa' niftakar kellha pocket vera kien cute, hekk b'ħafna stilel. U dejjem ngħidu li dak kemm sabieda l-pocket dejjem ngħidha kemm sabieda l-pocket tkun ngħid mod off di tipo tgħidlek kemm weird. Imma hekk xi ħaġa sabiħa kont nieħu pjaċir ngħidha, għadni sallum il ġaħat noqgħod ngħid xi ħaġa sabiħa. U darba minnhom kellna taf int ġielet fuq xi ħaġa żgħira, eżempju, xi ħaġa li jew ma fimtx jew ma femmitx. U um, konna jtaq nkun għamil eżempju eh, għax qed teacher qed titkellem eżempju, u ħadet naqra liha. L-għada, il-pocket tagħha niftaħ il-loker u nsibu fil-loker tiegħi. U bdejn kif jista' jkun, u jien awtomatikament u tilaqra għandek il-pocket. U jaħditni naqra jekk. Eh, Fimti ġifiri, I was bullied in a certain way li u kienu konsistenti ma' daw l-affarijiet regolari, fimt? Il-bullying tiegħek ma kienx verbal or physical abuse to a certain extent imma kont aljenata qisek li ma kellekx ħbieb, li qisek dejjem trid tara min ħa jagħmillek stallett f'darek. Kif taħseb affettwatek in the long run hekk li li taħseb u tgħid meta kont żgħira tra l-iskola jiena ma kinitx imkien fejn kont immur niltaqa' ma' sħabi u nieħu pjaċir jew tfinta. Eh, dik, eh, s-sant, anzi, l-iskola jien vera l-iskola l-akkademija. Kelli eh. s-support dejjem ta' teachers, il-teachers kont vera maħbuba ma' teachers, ġifiri. Imma ċertu, jekk naħseb fuq eżempju fl-iskola fil-moment, eh, ovvjament tiġini l-istampi miex xkont naħdi u situazzjonijiet, Imma I'm past that, jiġifieri I don't think about them. Li ninkwieta llum il-ġurnata li għandi t-tifla li taqli tgħaddi minnhom it-tifla and I don't want that. Ovvjament hemm ċirkostanzi li ma tistax tikkontrolla ma kelli s-sapport tal-mami. Imma mbagħad ikun hemm affarijiet li taħbihom. Għax nibda ngħid il-mammi għaddiet minn ħafna ma nistax inti. Kont tgħidilha il-mami tiegħek? Ma kontx tgħidilha.
Imma ċertu affarijiet kienet tinduna ma Again, I try to hide them u għalhekk jisni jiena xi jaħt żgħira. Hmm. Fil-mentalità kien ħossni xi jaħt żgħira. Inti qiegħed ngħid nuża l-klim tiegħek xi jaħt żgħira għax inti ehm, kif għadna kont ħobba ħafna l-iskola u Kellek naħseb pjanijiet li tmur università, però minħabba problemi familjari li m'għandniex għalfejn noqogħdu nidħlu fihom, inti kif spiċċajt l-iskola, Kelli mmur naħdem mill-ewwel. Kellek tmur taħdem mill-ewwel biex Tu sastin jisna l-familja biex il-mami ma toqgħodx eżempju jekk għandna bżonn nagħmlu kanzunetta

Tibda taħseb għall-karozza. Jiġifieri huma affarijiet li jiena ridt bilfors kelli naħdem. Imma tfal oħra ta' ħmistax u sittax-il sena l-aħħar ħaġa fuq moħħhom li għandi bżonn immur naħdem għax għax il-familja tiegħi għandha bżonn u jiena ma rridx intaqqa' lill-familja tiegħi. Jiġifieri inti ovvjament għalhekk xaħt żgħir għax kellek responsabbiltà fejn inti kont taħdem erba' jobs f'daqqa. Eżatt, u llum il-ġurnata nibda ngħid iwa żgħażagħ tal-lum imma kif kif jaqtgħu għalhom qalbhom eżempju għax imorru l-iskola u fl-istess ħin jaħdmu. Tipo, għajdu, ovvjament minix edaw to judge someone. Imma kont nejt għalfejn għandhom jaqtaw qalbhom. Dak iż-żmien jiena kont naħdem erba' ġobs u kollha b'tal linja. It's not a joke. Ma kienux full time għax dak iż-żmien vera kien diffiċli biex isib full time. Hmm. Allura kont impjegata f'erba' ġobs kollha part time. Hmm. Imma laqwa li kont ovvjament naqla l-flus għax jiena kelli bżonn il-flus. U illum il-ġurnata nħossni vera napprezza li jisni bdejt mill-rut fl-aspett eżempju tax-xogħol, nħossni li nifhem iktar l-impjegati fl-industrija tax-xogħol għalfejn għax jiena bdejt mill-qiegħ, litteralment mill-qiegħ. Kont inbigħ il-fruit salads ġo sħana. I don't mind them imma I don't mind it għax it was an experience U xorta dejjem sibt xi ħaġa pożittiva li jżommni hemm, tant kemm hi kienet pożittiva li sibt xogħlijiet u mbagħad by time aħjar u kont ma rridx nitlaqhom dawn l-affarijiet u kont nispiċċa eżempju mmur darba fix-xahar jew darba fil-ġimgħa, xorta kont xtaqt nibqa' hemm. Kont insibha diffiċli biex nieqaf.
Interessanti. Qed tifhem, u kull xogħol kien hemm min issapportjani, qed tifhemni, jiġifieri għalkemm kelli erba' xogħlijiet u dawn ix-xogħlijiet kien wieħed eżempju li nbigħ il-frott mal-beach. L-ieħor kien ġo fast food restaurant. Kollox konna nagħmlu, naqalgħu ċ-ċippen, innaddfu, inbiegħu, inservu, kollox konna nagħmlu. U mbagħad l-ieħor kont ġo ħanut normali li jbigħ affarijiet bħal ħalib, bħal jiġifieri ara jiena f'ħajti kollox ħdimt għax biex taqla' l-flus ma tridx toqgħod tiddejjaq fil-verità u l-mami kienet tgħidli min jerfa' oftu mhux pastas jew kif qiegħed. Mhux għal ikkoreġi kiena. Imma imma il-verità kien hemm sitwazzjonijiet u mbagħad fejn kont nara tfal jieħdu sehem eżempju magħna f'xi Eurovision jew hekk U kont, kien ikun hemm daqsxejn mumenti li ma kontx irridhom jarawni għax ma nkontx. Ara, inti persuna li naħseb minn dawn l-affarijiet, minn dawn il-xogħlijiet kollha, inti tgħallimt għad li mell, għad li jiena tgħallimt ma niġġudika. Lil ħadd. Lil ħadd. Però għalkemm inti tgħallimt ma tiġġudika lil ħadd, xorta hemm il-biża' li inti tiġi iġġudikata. Eżatt. U fil-fatt hekk qed tgħid inti li ġieli kont tkun pereżempju ġol-fast food. U neħħi name tag. Inneħħi name tag ngħid ma jmur xi ħadd jarafni. Imma il-punt hu li mhux il-każ għax jagħrfuni jew għax qed nagħmel xi ħaġa ħażina, imma dejjem inġib il-ommi fil-picture u ngħid għax xi ħadd jara l-omm jgħidu eżempju jaf jgħidu Ommha batitha taħdem il di u hawnhekk batitha taħ. Hi qisu dawk il-biżgħat li l-ommi ma ridtx impinġiha forsi.
Li forsi mhix qed tagħmel xogħolha kif suppost, ha? Jiġifieri it was a constant worrying growing up dawn l-affarijiet. But Li jien hawn nixtieq nagħmel appell li noqogħdu attenti xi kultant u meta nassumu xi ħaġa fuq xi ħadd għax Li tara inti b'għajnejk u tgħid hi ara dik hekk.
Fil-fatt jien naqbeż ħafna għal ħafna nies. Ħafna drabi hu. U nispiċċa naħta fil-ċertu nies għax jikkritikaw li x'għad ngħidlhom imma inti fiex Ej, mela inti taf minn xi għaddejja. Jgħidulek eżempju għara dik kif intelqet wara fatt, mela inti taf minn xi għaddejja dik il-persuna. Forsi m'għandix għajnuna, forsi Il-marelli forsi għandha xi xi
problema finanzjarja li l-lum il-ġurnata forsi normali. Or xi marda jew xi kollha xi ħaġa li ma tafx minn xi xaddejja. Eżatt.
Ġifieri Ġifiri eħe, eh, taħma l-ewel nuqmos għax nejt I've been there, I know. You know, inti eh, isek naqra people pleaser, u xtħob tħob tissalla pint. Eħe, jien x'kultant li ħażin ninsa lili nnifsi basta nara l ħaddieħor ferħan. Jew naqdi bil-mod li jkun hemm bżonn.
Ma mbagħad taqlaħħa. Għax meta tkun hekk, meta tkun hekk. Taqlaħħa xorta, ma mbagħad tħoss il-fulfillment, ngħid nippreferi l-fulfillment u mbagħad tħoss id-disappointment, ma mbagħad tħoss il-fulfillment ngħid hekk ħassejt li għandi nagħmel, mela Sew għamilt Kylie li ħassejt li għamilt li ħassejt għamilt. Għax imbagħad jiġi l-element tal-guilt għax ma nkunx issodisfajt issodisfajt lili nnifsi x'inħoss li għandi nagħmel. E, imbagħad il-weġġa tiġi wara m'hemmx tagħmel. Xi kultant tħossok in control tgħid m'hemmx tagħmel and you stand your ground, u mbagħad xi kultant taqar li verament ħażin u tgħid M'hemmx tagħmel u like tħossok ħażin, no? X'messaġġ dejjem tkun ġoli ġoli.
Ara, kif jgħidu bl-Ingliż, let's address the elephant in the room. Tajjeb, għax semmejnih darbtejn u ma semmejniehx fl-istess ħin. Inti tħoss li ħafna drabi li l-Kajli Kolejro anke meta tmur forsi events, jintroduċuha bħala oħt Klinsmann. Eżatt.
U inti lilek dik, by every right, tigdmek naqra. Jiena proud ħafna bih u jkun hemm sitwazzjonijiet li nkun strong, nkun strong li naċċetta ngħid iva għalfejn hemm, mbagħad ikun hemm mument li nibda ngħid imma jien għandi l-identità tiegħi jien bdejt Bdejt f'din l-industrija ukoll bħalu, qablu, tipo għalfejn għandi bil-fors irid inkun klassifikata bħala oħt Klinsman, I have my own identity, għamilt affarijiet, orajt mhux bħalu, imma differenti li huma I'm fulfilled with what I, I do, mhm. what I'm doing. Imma eħe, tħoss naqra jek ngħid sistra, malfejn dejjem irid jiġi imsemmi ħija f'kull event. Ora, qed insemmuh issa wkoll, imma mhux b'dak il-mod. Kontekst, u fil-fatt ikun hemm anke sħabi jgħidu li l-allu reġgħu semmew il-ħuk il-marelli daqs kemm għamilt affarijiet inti sbieħ ukoll. Imma again, I'm proud of him. Dik mhix il-kwistjoni.
Fimt imma eħe, imma li stral li l-kaj li assoċjawa dejjem bħala oħt. Klinżman eħe, tagħmel li naqra
Għaxisek tpoġġik dejjem f'dell ħaddieħor. Eżatt, u jiena nagħmel affarijiet ukoll. You are a person in your own right. M'għandekx għalfejn tiddiskrivi lilek bħala l-persuna li hija dik, oħt dak, oħt tifla ta'. Jiġifieri forsi nagħmlu naqra appell li minn issa l quddiem Kajli Kolejro. Eżatt. Full stop.
Eżatt. ċaħġa li aħna diskutejna li xtaqna niddiskutuha ħafna f'dan il-podcast li għal-bidu meta ċempilt lek

Qisu hawn xi 160 miljun fid-dinja. U naħseb li l-istatistics qegħdin ħżin għax tant kemm hawn nies ibatu biha li I don't think it's correct. Mela, ejja nispjegaw. Ara, pratikament, ehm, dan għal ma jafx, għal opixja reata hija kundizzjoni li hija fuq immune system li taffetwa ovvjament ix-xar li jibda jaqa' peċis peċis u mbagħad jibda jerġa' jitla, jerġa' jaqa' xi mkien ieħor, jaf jaffettwa l-eyebrows u mbagħad hawn alopecia li huma differenti. Eżempju l-areata huma peċis, u mbagħad hemm It-totalis li jaqa' kollox bl-eyebrows, is-suf tal-idejn, jaqalek fejn għandek il-hairs kollox jaqa'. U prattikament jiena l-areat għandi, ġifieri jaqgħu patches, xi kultant tkun tista' tikkontrollhom u xi kultant ma tkunx tista' tikkontrollhom għax jiddependi fejn jaffettwaw. U taffettwalek ukoll il-bordata. Eħ. Taffettwalek ħafna, speċjalment meta tibda tara x-xahar jaqa', fejn qed jaqa' għax hemm naħit li inti tista' taħbi, sekonda nibża' li niġi emozzjonata. Hemm biċċiet li tkun tista' taħbi u biċċiet li ma tkunx tista' taħbi. Tgħidli għalfejn għandek taħbi għax in-nies hemm barra għadhom mhumiex edukati biżżejjed fuqha din. Għax hemm ħafna nies hemm barra li ma jitkellmux fuqha allura ovvjament ħa ddum itwal il-proċess biex xi darba n-nies jifhmu li dik hi alopecia u mhix marda.
U lanqas kieku jekk hi marda. Imma, eżatt, eżatt, imma n-nies hemm min, jiena ħassejtha din, Kif taqbad tgħid, ma qed noqgħod attenta il-klim li qed nuża. Inkun għad il-hairdresser, qed tifhimni ġifieri hija very challenging for me li tipu u anka nisem barra u nifhem għalfej forsi jisibuha diffiċli li jitkellmu dwarha din. U dak huwa li mmotivani għalfejn nitkellem minn barra fuqha, meta darba kelli intervista u nitkellem fuq social media dwarha, min jiffollowyani jaf li jien burdati mhux dejjem inkolli inkun kapaċi nitkellem dwarha. Għax fil-verità, mhux dejjem tħossok strong u kapaċi titkellem dwarha għax inti mara x'jagħmilha sabiħa. Fil-verità, ix-xagħar apparti l-karattru, imma x-xagħar hija xi ħaġa li n-nies jaraw fil-verità. Ara, ara, bl-Ingliż let's call a spade a spade, tajjeb? Jiena min ji. Jiena xagħri jbiddilli l-burdata, full stop, full stop. Ara meta ltqajna, jiena u inti, inti kellek date.

Għad jien bis-serjetà? Għad jien għadni għadni kif gergirt ma' Kylie wara li għamilt satej inkellimha u naf minn xiex qed tgħaddi? U dak il-ħin Ma stajtx ngħidlek skużani, imma nitolbok tiskużani issa, għax dak il-ħin ħassejtni vera frivola. U frivola.
Ma nista' nassigurak li ma ċalija blebda mod, anzi bdejt ngħidu le, ma something that uh, you look still good. Eżgur!
Imma jiena din li rrid ngħid in-nies li jarawna li xkultant naqbtu fuq affarijiet li U ngħidha lili nnifsi ta' ġifieri nagħmel in-nervi għax xagħri mhux qiegħed tajjeb hawn min qed jaqalu.
Eżatt, imbagħad għandi support system li thanks to l-Instagram u s-soċjetà t'hemm barra li Sirt għandi żewġ tieħbi pereżempju, iltqajt magħhom tru social media. Ħabba li huma għandhom l-istess kondizzjoni tiegħi, hemm min literalment waqalu kollu allura dawk huma inspiring għalija meta narhom jimxu l quddiem ngħid l-Allu kemm għandi għalfejn inkun grateful and I look up to them. Jiena nieħu qatgħa eżempju xi ħadd jarani jgħidli Lallu xagħrek looks good. Nieħu qatgħa jgħidli xi ħadd. Għalfejn? No, li it doesn't. It isn't. Għax għax meta nkun qed nagħmel eżempju xi ħadd jiblowjali xagħri, naf kemm hija x'tip f'liema livell li għad xagħri. Napprezza li dak li jkun qed jgħidilli biex iġibni tajjeb, imma fil-verità iktar idaħħalni ġol-ħajt għax inkun naf li kif il-livell kif qiegħed. Jiġifieri jiena ma nistax ngħidlek that you look good. Imma tibi dawn nibda ngħid. U li għandek vera xarek sabi. Imma imma le. Femni.
Le, ja ifimni. Mm. It is quite difficult biex nispjega dil ħaġa. Meta, eżempju, jinħadit l-frenza, kif tajt il-frenza xtaqt luk daqxejn differenti għax Ikun hemm ċertu hairstyles li tkun tixtieq tgħid mara li kemm nixtieq niġbed ċari toppu. Illi ma niġbed ċari toppu. Weġġajt li qalbi li kbira.
Affarijiet żgħar li tgħid. For granted, kulħadd jaqbad jiġbed. Mm. Eżatt, eżempju jgħidu li inti għandek wiċċek sabiħ, kieku tiġbru xarek mhux ħajja u ġo qalbi nibda ngħid. Nixtieq, imma ma nistax. Allura, u xi kultant inkun strong li ngħid, isma' jien ma nistax għandi l-alopixja, il-cowgirl, hmm. xi kultant. Imma mbagħad xi kultant eh, ħossni nkun irid imwerża għax mhix xi ħaġa li tista' tagħmlilha xi ħaġa din il-kondizzjoni issa tiegħi ġiet kronika xi li biha. Allura, bħalissa eżempju qed insib modi kif nista' naħbi naħbi l-ħerlos li għandi, allura qed nisprejnja qed nisprejnjaw il-ġemp bil-kulur biex għalli nqas jekk tinfired il-frenza minn max-xagħar għalli nqas ma jagħtix daqshekk fl-għajn. Għamil żmien nilbes il-wigs imma Mhux simple li jgħidulek tilbes il-wigs, mhux dejjem tkun faċli jien għalija nilbes wigs għax inti l-wig vera trid tkun biex vera trid tagħmilha sewwa. Mbagħad tiġi konxja li qed tidher, li n-nies qed iħarsu lejk. Meta kont nilbes it-turban kien hemm xi ħadd jgħidli inti dejjem bit-turban allura? U mbagħad jew issib lil xi ħadd jgħidlek ara mela inti qed tilbes bħall-Indjani u ħafna u hi xi kultant ma jkollix apptithom dawn l-affarijiet għax inti tkun Inti tkun taf tiġġieled xiex bihom.
għaddej.
Allura jiena naf li hemm barra hemm nies bħali. U qed jibża, jibżaw joħorġ għax jisibu daw la- l-intoppi. Imma fil-verità l-intoppi jsibhom kulħadd. Jekk ma tkun xarek, xi ħadd ħa jgħidlek fuq il-figura. U jekk tiħxinni għax jgħidulek għax ħxintek, għax terqa' jgħidulek. In-nies dejjem ħa jgħidu xi ħaġa, imma mbagħad kemm jista' għalik, kemm inti tkun strong u lest għal dawn l-affarijiet, imma xi kultant il-verità jien għadni m'iniex lesta biex naffaċċjahom ċertu affarijiet. That was the reason għalfejn jiena meta bagħatli, ħadt pjaċir u fl-istess ħin ma ħadtx pjaċir għax għedt lil Lallu rrid nerġa' I wasn't in that mood to speak about alopecia. Għax kienet għadha kemm waqgħet l-influenza.

They reach out. They reach out, iva, they reach out. U daqs kemm inħoss li ngħid il-lallu kemm hawn vera u nies se tibatu, tfal tibatu, tfal żgħar ikollhom l-alopecia, it's not a joke. Aw hemm bżonn iktar awareness anka fl-iskejjel. Ħalli dawk it-tfal ma hemm x'għandek, x'jiġifieri tgħid ja hemm xa. Kien hemm parent darba batet li għax l-iskola qaltilha waħda li t-tifla. Irridu nibdew minn żgħar nedukawhom it-tfal kemm jekk għandhom l-alopecia u kemm affarijiet oħra. Eżempju, jekk hemm xi ħadd basic, basic li daw titgħallimhom suppost minn meta tkun żgħir. Xi ħadd għandu disabilità, tibqax tħares lejh. Huma affarijiet li jiena Inħoss jisu bħal stallett il-ħin kollu. Għalfejn dawn l-affarijiet ma nidukawhomx minn du jkunu żaru, tiġi mid-dar mhux mill-iskola biss, mid-dar ukoll. Ma nitqux bl-affarijiet. Anzi nitalmu minnu mentu bi need to be grateful nitolbu l-mulej nidulu l-aqwa li tajtna s-saħħa. Għax dik l-importanti, s-saħħa, issa fil-verità ix-xar, u hekk u hekk u Imma is-saħħa l-importanti. It-tfajla ta' Mark organizzat ikla ma' sħabhom fl-okkażjoni ta' għeluq sninu. U dan Mark. Evita li jġrilek bħal Mark. Jekk trid torqod sew bil-lejl. Mattress Collection.
Ara, naf li forsi ħafna ħajkbu iva ma b'saħħtek, naf, naf, ħafna nies ħajajdu kif qed tajt inti l-aqwa s-saħħa. Hawn min waqalu kollu xaru. Hawn min waqagħlu xagħru ħabba l-kimo. Jiġifieri jekk dejjem għandu jqabbel xi ħadd is-sitwazzjoni ma' sitwazzjoni oħra, dejjem hemm xi ħadd agħar minnek. Dejjem. Imma ma tistax ma tivvalidax sitwazzjoni għax hemm sitwazzjoni agħar, għax inkella l-ebda sitwazzjoni qatt ma tiġi vvalidata. Jiġifieri naf jiena li s-saħħa hija hija l-ewwel u definittivament qabel kollox. Però jiena nirringrazzjak ħafna li ġejt hawnhekk titkellem fuq is-sitwazzjoni tiegħek, mara li għandek mhux ħanuża il-kelma li jgħidu l-Malti, imma strong ħafna għax jiena nammetti ma nafx kif kont inkun kieku għandi qiegħda fis-sitwazzjoni tiegħek, nispera li kieku għandi s-saħħa tiegħek. Tajnek ukoll ta' meta titkellem ħassejta enitni. Meta titkellem u tħossok fir-right mood għax dik importanti li tkun fir-right mood. Meta ngħidu mood qegħdin nitkellmu il-livell ta' self esteem and confidence li tkun fih. U l-enerġija, għax jiena l-verità tant kemm inħossni b'enerġija u nipprova nżommha eħe nħossni b'enerġija tajba li xi kultant inħoss peace meta xi ħadd jgħidli jixtieq l-enerġija tiegħi. Għax jiena kemm-il darba ħa tibqa' tagħti enerġija tajba u mbagħad inti lilek ituk enerġija mhux daqshekk tajba jew li għandek bżonn, allura mbagħad nitbiegħed. Dak il-people pleasing qalbi jrid jieqaf, ra? Fhimt, eżatt. U nħossni guilty għax nitbiegħed imma ngħid xi kultant irrid inkun selfish u nieħu ħsieb lili nnifsi. Għax imbagħad niġi drained. U nibda ngħid Marelli m'iniex jien. This is not me, għalfejn qed inħossni eżempju daqshekk tqila, nħoss piż? Għax dejjem nixtrob l-enerġija tan-nies u mbagħad l-enerġija li nagħti jiena r-right. Inħoss li qed nagħti pjaċir eżempju lil ħaddieħor billi nisimgħu, billi ntihom affarijiet, qed nagħti enerġija tajba. U mbagħad lili ma tkunx daqshekk enerġija tajba. Weġġgħuk ħafna nies, Owen. Imma fhimni, Tweġġa' hu. U fil-verità kulħadd jgħaddi minn sitwazzjonijiet, eżempju, imma nerġa' niġi fir-rigward tal-alopixja, eħe, I'm grateful, m'iniex qaddisa, il-verità, imma nemmen ħafna bil-fidi, li kont ngħidlu l-Mulej, kont ngħidlu, Ġesù, kull ma rrid minn xagħri, sitwazzjoni ta' xagħri kien meta kont ħadt il-vaccine tal-Covid, mhux qed ninsulenta xejn, imma xagħri kif ħadt il-vaccine sploda bil-hair loss. Jiġifieri l-Herlos għamlet impatt kbir, like ma bdejtx inlaħħaq, fis-sajf u mbagħad iqgħoddihok clip-on extensions għax bilfors kelli nilbes il-wig. Kif tħossok meta tara x-xagħar f'idejk? Ma narax xagħar, dik il-misteru, jien ma kontx nara x-xagħar f'idejja. Meta mmur biex naħsel xagħri, nibda ngħid lil Lallu waqgħatli roqgħa jew immur għand il-hairdresser ngħidilha, Kay, lil Lallu hawnhekk waqgħalek kollu. Ix-xagħar tant kemm hu light kif jaqa' li ma nsibux. Ma nindunax. Ovvjament f'nofs is-sajf bil-parrokki. Qed ngħidlek kont imut kien ikolli xi gig ta' xi sagħtejn, immur fil-break, jien qatt ma ħadt break f'sagħtejn meta nduq, imma kont immur. Kont ngħidhom ammur sal-bathroom, five minutes, inħokk ħakk, hekk inħokk xagħri. Dak is-sħana kollha nerġa' nilbes il-wig jibda tibda tħokkni ma' kullimkien u real hair, eh, please note. U mbagħad nerġa' nilbes it-turban għax kont inkun konxja li xi ħadd jew li ħa tersaqli l-wig jew taf kif. Imma Imma l-qara li kont ngħidlu l-Mulej apparti fis-sejf kont ngħidlu Ġesu jekk jogħġbok, ħalli li xi ħadd li nista' minn hawn jew minn hemm naħbuh bil-clip-ons u hekk sat-tieġ. U mbagħad wara agħmel li trid għax kont nibża' li r-raġel tiegħi ħa jiżżewweġ waħda hekk. Fis-sens. X'jiġifieri ħa jiżżewweġ waħda hekk? Fis-sens li tkun le, le, għax inti trawma jien għaddi bih qed ngħaddi biha, imma fl-istess ħin ir-raġel qed jgħaddi minn trawma wkoll li jarani bil-mowż, li jarani hekk imdejqa fl-istess ħin qed nipprova nkun happy biex jiena quddiemu nidher li it's okay, I'm going well, imma fil-verità ma nkunx. Allura bdejt ngħid imma l-inqas għattieġ għalih inkun u anka jiena. Good mood.
Għax inti lem tħares ibda tgħid Ara, jiena naħares b'mod li ngħid ir-raġel tiegħi jrid li jarani pretty. Għalhekk aħna n-nisa dejjem nagħmlu l-affarijiet biex ir-raġel tagħna jarana sbieħ apparti li inti tagħmel għalik ukoll biex tħossok tajjeb. Imma fil-verità you want to please your partner as well. Issa jiena r-raġel tiegħi ma kellux problema b'dawn l-affarijiet anzi vera jtini support. U kien jgħidli jiġri x'jiġri x'toqgħod tibqa' tieħu l-affarijiet. Tipo l-aqwa li Tkun b'saħħtek, ix-xahar dażin difajni u kien ġabli kuraġġ, imma fil-verità xorta ma xtaqtx li nkun li xagħri ma jkunx jista' jiġi mmaniġat bil-clip-ons. Għedtilha għallu fittiġ ħa nispiċċa jew nispiċċa ma nilbes xejn, jew inkella ħa nispiċċa nilbes wig u l-wig tħokkni u tqabbadni l-fawar. Eh, imma mbagħad il-mulej jiġifieri vera għax dak iż-żmien vera kienet jaqali b'xar u thank God we maintained it with clip-ons u fitti ċal-inqas. Kont kontent. bix-xar. Aw, li kont kontent, aw stajt inkun manageable jiġifieri. Xi trattament taw jiġifieri? Ara, jiena meta kont mort kemm Hemm trattament eżempju tal-injections ġol-iskalp u ointments, iżda dawk ili nagħmilhom. Imma mbagħad hemm limit kemm tista' toħodhom, hemm min joħodhom u jaħdmu, jiġifieri dawk t'hemm barra li qegħdin hemmhekk. Ovvjament dejjem seek a dermatologist ħalli jtuk professional advice għax mhux kulħadd kull min qed taqgħlu patch jiġifieri alopecia għax dik importanti mhux bilfors. Imma t-trattament tiegħi tal-olpiċa rjata kienet li took ointments u fl-istess ħin ikollok l-injections ġol-scalp biex jgħinu x-xagħra tikber malajr. Imma hemm limit kemm tista' tagħmilha, issa. Kemm iddum biex tikber malajr? Kemm, kemm iddum? O le, ma, ifhimni, again, mhux kulħadd l-istess, imma l-ispan. It's not overnight, ħa. Eżatt, jekk l-ispan, eżempju, hija suppost ta' tliet xhur, inti qed tnaqqas iktar minn dawk it-tliet xhur biex tilħaq tibda terġa' titlagħlek. Imma again, no, ma tafx, għax mhux dejjem l-istess, ikun għamilt żmien il-ħin kollu ninġektja fl-istess naħa u ma ridt jitla' b'xejn. Ġifieri mhux, mhux. Imbagħad wasalna f'punt li tant kemm irqaqet il-ġilda dejjem bl-injections għaddejjin li. L-iskalp jiġifieri. Li d-dermatologist qaltli isma' din tan-nixxar nwaqfuhom. U mbagħad kelli nieħu trattament ieħor mill-isptar Mater Dei, kienu pilloli u kien hemm ħafna side effects fuqhom dawl, eżempju jekk ħa nibdihom irridu naraw kemm ħa ndumu kieku biex nippjanaw forsi għat-tfal. Kien hemm ħafna side effects, insomma kellimtha mar-raġel tiegħi u qisu ma rid ma xtaqx li noħodhom dawn. Mbagħad kien hemm trattament ieħor ta' pilloli li ma kellhomx affettwa li ma jaffettwawx pregnancy, pruvajthom u bdew jaffettwaw lin-nervituri. U mbagħad ma nstajtx nibqa' fuqhom, so mbagħad qed ħi ma nieħu xejn, nipprova nżomm ruħi e, aljenata biex kemm jista' jkun noqgħodx naħseb fuqha biex ovvjament ma nibqax nistressja li li nifsa ġri jgħidu li qed kos stress. Tiġi mill-istess. Inti hemm kellek żmien l-ewwel darba li ndunajt? Kelli xi għid, jien bdejt żgħira biha. Bdejt żgħira. Mbagħad waqfet, mbagħad reġgħet bdiet, mbagħad waqfet, mbagħad reġgħet bdiet u issa dejjem biha. Jiġifieri- drat fuq, id-drat.
Ma rridux tiftidra, ma. Imma drat. Jiġifieri l-iskola, kif kienet Jekk tmur lura dak iż-żmien l-iskola meta kont tgħid u għadtlek l-ewwel biċċa kont tagħtiha importanza jew dak iż-żmien Dak iż-żmien żgħira mhux daqshekk importanza għax one kienet żgħira. Eh. Allura setgħet tinħeba. Mm. L-ar meta bdiet tiġi importanti, meta bdiet taffettwali kif nidher għax skont fejn tkun. Eżempju meta tlek li splodit l-alopecia fi żmien il-COVID kienet fil-crown area. Fil-crown area ġejt tisni daw Franġiskani. Franġiskani, issa nidħaq għax vera kont mdejqa fuq għat nidħaq imma imma kont hekk. X'ħat għamel biex biex il-crown area ta' taf kemm. Imma xa xa xa. Meta bdejt nilbes il-wigs. Dak iż-żmien x'qed qed tagħmel? E, jiena eżempju l-verità jiena peress li għaddejt minna u issa minna u jew minn hemm b'xi mod qed nimmaniġġja sissa sissa għax Għada ma nafx, imma s'issa week hemm managed some way or another, għandi wig preparata biex just in case jinqala' xi ħaġa naqbad u nilbes il-wig. Wig preparata jkolli. Di tal-wigs għadtli li ħafna nies li jiktbulek. Isibuha ħafna diffiċli biex jaslu għall-konklużjoni għall-proċess li jmorru jixtru wig. Anzi llum il-ġurnata hemm ċertu content creators li m'għandhomx alopecia u m'għandhom l-ebda kundizzjoni u jilbsu l-wig u dik vera nieħu pjaċir naraha biex għall-inqas tiġi trend li it's ok to wear a wig. Għax mentalment tiskanta ma ħsibtix li ħa tkun daqshekk diffiċli biex tasal tixtri wig. Anke jekk tgħid lill-ħabiba tiegħek eżempju tgħidilha ħa nixtri wig tgħidlek mela x'għandek. Hemm dik isa l-assoċjazzjoni, eżatt, li dak li jkun jibża' jgħid li ħa jixtri wig. Jiena hekk meta noqgħod naħseb u ngħid ġifieri għalija ta' wkoll, ngħid imma għalfejn inti għandek alopecia waqgħatlek il-frenża u bilfors hemm il-bżonn li tagħmel minn kollox biex tgħattiha? Għax ħa toħroġ u n-nies ħa jħarsu lejk. Wan, għalfejn in-nies ħa jħarsu ġifieri qed nitkellem u naħseb fl-istess ħin, ġifieri għalfejn jiena bħala persuna nara persuna bla xagħar U rrid inħares lejha. U għalfejn qed inħares lejha qisha, ii, dik x'għandha, imma għalfej dik x'għandha? U għalfejn int kważi kważi xi ħaġa li ġiet fuqek ma kkawżajthiex int, issa jekk ġie stress, jekk ereditarja, jekk. Però inti qisek there is, ħa nuża l-kelma bl-Ingliż għax bil-Malti di taf kemm ili nfittxha ma teżistix, there is shame. shame, is in there shame li li bilfors trid tgħatti because there is shame għax ma trid ħadd iħares lejk. Imma fimni anke inti biex tħossok tajba. Jien xi kultant ikun hemm min jgħidli, jgħidli inti daqs kemm għandek wiċċek sabiħ inti jekk anke jekk tqaxxru. tkun sabiħa, imma mhux il-punt ta' sabiħa, il-punt li I'm grateful li jgħidu li hekk. Jiena narani all right, like oh, it's okay. Imma jgħidu li għax li jgħidu li għandi wiċċi sabiħ. Allura ngħid ngħid eh, jekk jiena għan għaxru xari le minix kapaċi at this point of time f'ħajti li ngħid As long li I can manage it. You'll manage. I manage, I, I manage. Imma mhux li ħalli mbagħad meta nasal f'dak is-sitwazzjoni mbagħad nilħaq nipprepara l-moħħi u nagħmilha jekk hemm bżonn. Imma jdu at this point of time, le, minix. Ma m'għandix għalfejn għalissa li nasal f'dak il-punt. Imma mbagħad fejn nidħol xejn, meħe, kien hemm instances li kien hemm wieħed popolari, insomma, tnejn popolari għax suppost iltaqa' ma' ħafna nies. din mm. il-persuna, kont qed nagħmel xari u qed narah minn wara għax inti tkun korxa. Mm. Għalkemm ma niddejjaqx nagħmel xari u bla lopixa u bil-pexxis jidru, imma ma tkun korxja. Mm. U noqgħod inħares minn mera u xtara minn qed ħares lejk. Ek, u dik. Dak il-ħin kont naqra hekk bil-modi sinni dinosaw. U għetlu dik għalopi xarejata ta' għat ma rajt bħala di. Jien, u mbagħad biex ma jaqax għaċ-ċajt, qal li jien kelli fl-eyebrows qedtlu kieku kellek ma kontx tirraġuna hekk, ta? Għax wiċċek tkellem. Jiġifieri xi jkollok tgħidilhom in-nies kieku li qed jarawna?
One again li l-point of all this li ma tridx tiġġudika trid tieqaf u taħseb. Jiena anka meta nara xi ħadd għolob, jien ma ngħidlux proset kemm għolobt, mela jien naf minn xiex għadda dan. Jien tant kemm għaddejt f'sitwazzjonijiet f'ħajti u perjodi differenti f'ħajti li noqgħod ħafna attenta x'ngħid lin-nies. Jekk narah xi ħadd ħxien, mhux ħa ngħidlu, oqgħod attenta ta' kemm qed tiekol int jew kemm qed tiħxin. I don't say it. Forsi mhix kapaċi dik il-persuna li issa tagħmel diet Għandha sitwazzjonijiet f'ħajtha jew għandha t-tojriet slow, lil Marelli kemm hawn affarijiet. Trid toqgħod attenta nigdem ilsieni, nieħu żewġ nifsijiet u aħseb dik is-sinjura jew dak is-sinjur minn xiex għadda, taqbadx u tfajjar jew tiġġudika 'l xi ħadd. Prova kun iktar sensittiv lejn il-proxxmu. Jekk inti ġejt physically tidher tajjeb, Bless it, għax għada u pitada ma tafx. Għada tkun int, ta, il-ħajja hekk. Llum titħaqq b'xi ħadd u għada tiġi fuqek. Trid toqgħod attent. Dak huwa l-messaġġ.
Ma niċċassawx. Eżatt.
Għax tweġġa' persuna, min ikun għadda tweġġa'.
Chloe.
Tifla.
Kemm għandha żmien? Ħa telaq seven months. Tikber qiegħda.
Kif inbdilt?
Tinbidel hu, għax kull ħaġa li tagħmel tħoss tgħid ħa nagħmel din, awtomatikament jisu moħħok moħħok il-filtering ta' moħħok jinbidel. F'ħajtek jinbidel, qabel ma kontx nifhimha meta kienu jgħiduli hekk. Imma ngħid jekk ħa nagħmel Dan il-podcast ħat iġi affettwata b'xi mod binti u taf għax meta għamilt lek il-voice clip ħafna ħsibijiet ġew ġo moħħi. Ekku, timbidel. Eh, eh, semmejt li għax. Għax li ma jmurx it-tifla tkun bulid. Taf li għat li ekku. Għajnu, ma tajtu. U għatlek, għatlek għamanda zmin. Għatli seba' xhur. Għad I've been there, I know. Għatlek Kylie, seba' xhur.
Dak il-ħin kont f'mood li eħe, li one ma flaħtx ma kellix aptit nitkellem, għax again, na dik ir-realtà, ma kellix aptit nitkellem, u thank God il-following ta' Instagram drawni. Ngħidilhom illum ma kellix aptit nitkellem ta'. Għalhekk ma kellimtkomx. Jew il-bieraħ, sorry for the lack of stories, ma ma kellix għabtet nitkellem, ma kellix ngħidilkom, x'għad ngħidilhom. Fint, jiġifieri that's how that's how. Dik l-awtentiċità li jasa biha wis fik. Oh, ma imma dik realtà billi ħanoqgħod tajja fil-ħajja ħadd għaw toqgħod tara n-nies il-ħin kollu hekk, mhux vera, mhux mhux dejjem hekk. Il-ħajja diki fl-istess ħin sabiħa wkoll għax kemm il-darba ħatkun ġolli ġolli l-ħajja. Mhux hekk. Fhimtu, imbagħad trid taqdef għal xi ħaġa. U eħe, it-tifla bidlitni b'mod li ġejt terġa' aktar thinking about these things. Anke jekk eżempju nara nara mara u nara successful u bit-tfal, għalija dik hija inspiring, mhux ngħira li inspiring li nħares 'il quddiem u ngħid, Illallu, she managed to do that. Mela noqgħod ngħid, imma taf għalfejn għax għandha l-għajnuna. Tajt jekk! Mela inti taf minn xiex għaddiet biex waslet tkun successful. Eżempju, jiena da fis-sena tal-masters. To be honest, kien hemm momenti li qtajt qalbi ngħid Morel li xed nivvinta u bit-tifla u kif ħallaħħa u ma' xogħol u ma' Imma sissa nista' ngħid għallum Qiegħda l-aħħar sena, l-aħħar push. Mhux qed ngħid li ma xbajtx għax tqallajt. Illi seba' snin skola b'kollox biex I achieve what I dreamt as a child. Li ma stajtx tagħmel. Li ma stajtx nagħmel. Imma
ngħid ejja, kuraġġ, għandi t-tifla, għandi t-tifla, għandi t-tifla ħalliha dewpattitha meta tikber ngħidilha I managed to do this, I managed to do this, minkejja l-ostakli kollha xorta rnexxejt il-mod li xtaqt. U. Eħe, għad taraw 'il xi ħadd successful ukoll. Tgħirux għalih, m'għandkomx għalfejn, għandkom il-kwalitajiet tagħkom. Just apprezzaw x'għandkom intom quddiemkom għax xi kultant napprezzaw għal ħaddieħor lilek innifsek ma tapprezzax, tinsa x'għamilt u fejn wasalt. Imma ammira u acknowledge għax jien nieħu pjaċir infaħħar, acknowledge għax dak li jkun japprezza.
Kylie. kemm inti tifla vera awtentika u ċerta, ċerta li t-tifla tiegħek la tikber ħa tħares lejn il-mama u kieku taf kemm ħa tkun kunfidenti u ħa tkun għax inti ħadtiha l-kunfidenza lilha li meta tikber Ħa tħares lejk u ħa tgħid dik ommi. And she is going to be so proud of you. U li ġejt hawnhekk u b'wiċċek 'il quddiem kxiftilna naqra u rejtna ftit u għedtilna u poġġejt lilek innifsek f'pożizzjoni vera vulnerabbli. Jekk għaxar snin oħra sħab it-tifla, they're going to bully her, ħanajdlek. She's going to look at them u tajdilhom di kommi, mawx bħala u waqta kemmi mara soda. Għax għandek biex tkun proud, għax ftit huma n-nies li huma kapaċi jitkellmu fuq is-sitwazzjoni tagħhom B'wiċċhom 'il quddiem kif tkellimt inti. Għax jien għalija the biggest strength is in showing your vulnerability. U tapprezza wkoll. Jiena napprezza l xi ħadd ġenwin fuq Instagram eżempju għax għax. U jkunu jafu ta' nies. Iġibek iġibek xi kultant. Ħażin, għax tibda tgħid il-mor, jekk toqgħod tagħti każa u l-affarijiet u nibda ngħid hekk qed indarruhom il-ġenerazzjoni żgħira. Li kollox perfett.
Li kollox perfett, possibbli. And I don't want that. Fil-fatt jiena anka social media mhux waħda l-ħin kollu attiva. Mhm. Għax Anka ċertu vibes li jġiblek, qisek dejjem you need to compete, to be to be better, to be better, qisek tagħmel x'tagħmel xorta you you're not satisfied. It's never enough. It's never enough.
Allura jiena ġejt cut this crap. Do whatever you feel like. Jekk m'għandekx ħabtiet tipposja ma tipposjax, jekk ir-retratt 'il xi ħadd m'għoġbux ma jaħdimx miegħi mhux problema.

Jew jaqbduk naqra l-ansjetà u xaħti. Eh, Kun onesta, jiena l-festivals vera joġbuni u nieħu pjaċir nara kantanti li jiddedikaw ruħhom għal dawn l-affarijiet. Imma jisu l-viżjoni tiegħi huwa differenti għalkemm jien joġbuni ħafna l-festivals. Ehm, inħossni li jiena daħlun iktar f'ansjetà f'ħajti. Hmm. Hemm anzjetà għalfejn għal preparamenti u jiena bħala persuna li jiena overthinker immens ta' kif ħa tiġi l-performance u li jiena meta kien ikolli festival dejjem kont inħossni bi griżmejja. Bi griżmejja juġgħuni u l-performance ikun. L-anzjetà, oh.
Iva.
And I worked on it through time u istra xi kultant ma nkunx kapaċi nikkontrollha xorta. Imma mhux ħa ngħid li qatt mhu ħa nieħu sehem, il-verità. Se ngħidu l-Emil jiktib dak kanzunetta. Qatt ma ħdimt miegħu l-Emil. Tara x'għamilt hemm. Imma l-verità, jiena tant kemm hekk li meta kien ikolli festival u nemmen ovvjament fil-kapaċitajiet tiegħi. Kif nasal biex inkanta live ġo competition? Leħni ma nħossux l-istess bħalma jkun. F'gig, pereżempju.
F'gig li jagħmlu ħabta kien ikun hemm min nies jgħidu li madoff kemm improvjajt. Improvjajt! Għax kienu jismgħuni f'xi kompetizzjoni. U leħni jkun differenti ma jkunx l-istess, u ninħara għax ngħid jiena leħni. Dak hu. Dak hu. Dak hu.
Qed tifhem, jiġifieri I'm working on it. Working on it. Work in progress. Imma l-verità, ma mbagħad jiena I'm grateful, I do things that I love, jiġifieri nieħu pjaċir, nara n-nies jieħdu pjaċir inkanta ġo xi tieġ, ġo xi weddi, hawn ġo xi wedding mass, ġo gigs, hekk nieħu pjaċir, I'm fulfilled. Imma eħe, nixtieq challenge li ngħid issa rnexxieli u tajt performance kif xtaqt jien għax jiena mbagħad on repeat u nitgħallem mill-iżbalji, jiena lili nnifsi hawn min jiddejjaq jara lilu nnifsu. Imma jiena nieħu pjaċir nara lili nnifsi għax ngħid, ara darba oħra kont nagħmel hekk, nikkritika ħafna lili nnifsi, ħafna, jiġifieri dal-programm nblah naraħ xi għaxar darbi. Aħjar ħadtilha l-views. Daqshekk, all right, I will. Ma nix dubju. Però
Dajn naħseb li narawk ta' naħseb li il-work in progress xi darba ħaj waslek biex ehm, anki forsi tagħmel dik is-sfida miegħek innifsek li tajt ara parteċipajt and I got over my nerves and my anxiety. Eżatt, u qed ngħidha di l-affari għax hemm kantanti naf li ba- Iva. li jbatu minna di u forsi jdejqu jitkellmuha, imma I'm quite open min jafni nħajti ngħidilek f'sekonda. Fhimt, jiġifieri ma niddejjaqx nitkellem dwarha, xi it's ok, tqabbadni anzjetà, xi mhux kulħadd l-istess. Hawn min jixtieq hawn ikollu ħafna xogħol eżempju gigs u jkun jieħu pjaċir imbagħad ġo competition imma mbagħad gigs ma jkollux daqshekk. U hawn min ikollu ħafna gigs imma mbagħad competition ma tkunx daqshekk għalih jew taf kif jiġifieri Hemm kollox il-bilanċ, ma tistax ikollok imbagħad kollox. Eh, dik il-ħajja ma jistax ikollok kollox, and you need to be grateful of what you have. Brava.
Grazzi ħafna Kajli tal-li ġejt. Thank you inti tal-istedina. Jalla qalbi, bil-positivita ma bdiċ id-dur li għandek tibqa' għal ħajtek għax il-vibes li tagħti inti huma hekk they fill a room. Thank you, anka inti tajt sija, għalek ma dejjaqx nitkellem miegħek, suppost kien meeting ta' sija u dom naċi sa' vera.
Għanti ċansel. Vera, vera.
Fejn edha, għanni għaw ma' Melli, għanni għaw ma' Kajli. Pero,

look beautiful. All right? Thank you. All right? Aha, all right. Okay. Thank you. Mela, jina għek għandi fwiħaj, The Icon by Antonio Banderas, grazzi li l-tax biex perfumery. Isa, hej, thank you ħafna. Nħobba mill fejja. Għawek għandi naqra ornament zar. Actually, dan perfume diffuser. Ux. Eħe, all right, għax kelli niċċekkja. Nitfaw dawk l-istikek issa u msomma u jkun ifuħ u hekk. Kun jkun ifuħ, grazzi lil Valletta Glass, importanti. Lallu, kemm? Di ta' għares law. Mela, għek għandek trattament, tobba mek il-trattament inti il-messagġi. Mux għandek il-tifla ħija ħalli għamma raġel, xismu raġel, laqas mejn Clint. Clint, Clint. tħajtlet. Iħu paċenzja. Iħu paċenzja ħi, iħu paċenzja ħi, jena sejna naqra, naqra trattament, tajjeb. Jgħid li mur ħalli nikwit id-dar, tivvinta, jgħid li tivvinta lix, niġi miegħek. L-ispa, għax għax miskin ma teħx tort il-xol tijaw xefu, għek, li kollu bil-wifqa, un bad biex nġi nejdlu għeja hud l-content, eżempju. Tajrek, mela, Clint, Di sejra naqra sal-majoka tajjeb, ħatħallik naqra waħdek. Sorry, sorry not sorry. Anyway. Thank you.
Dibsa.
Dibsa.
Għamlek jisa Christmas mela, għadek. Iva, hi, mela. U għawek għandek Kimbo Coffee, ups, sorry. Ħalli li tada l-qalbi. Mela, għawek għandek Kimbo Koffi għaraħi.
Namlu naqra kafe issa xin ispiċaw il-podcast. Grazzi lil Farses Beverage Imports. Tajja. Lallu, proset, ta' vera. Ġimna la ġejt, et taraw. Ma kontet nistenna xejn ġejt minn qalbi u vera naprezza. Vera prezzajt. Thank you. Thank you ħafna.
Thank you.
Qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill-isponsors personali tiegħi lil Herr Baialison, lil Gabby Vella għall-makeup, lil Morgan għall-ħwejjeġ u Luxona sas-set. Għadkom kif segwejtu Kellimni, il-podcast ta' Gwida, li hu miġjub lilkom minn Ferrara Casa, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi.